and you don't need to have a thousand or million subscribers dzinodiwa yes kuti uve monetize payoutube unoda think about a thousand uh, subscribers ne about 4000 watch hours ndozvaunoda but still uchida zvinhu izvozvo ka ukwanisa kuti utotanga kumonetize youtube page rako usati wambosvika ikoko not kuti uri kubhadharwa neadsense yeyoutube no uchibhadharwa nevanhu venyama vari kunzoo My name is Israel. The reason why I'm making this video kungoti uh, tionesane kuti tingaita mari sei uh, paYouTube mugore rino ra 2026. So ndauya pano kungoti ndingokusipisa. I know kuti vakawanda vanogona vane maonero akasiyana eh, maringe nesocial media. but ndati tionesane pamwe zvinogona kukubatsirawo iwewe unogona wanga uchifunga uri kure uchiti ha rega nditange uchiti rega ndirege nditange kana ndoita sei uh, saka ino message kai ngaive inokubatsira kuti utange reason yacho yandiri kuitira izvi ka inini Eh, ndanga ndiri pasocial media kwenguva yakareba for, for a lot long time ndichingoripo hangu ndichingopostawo here there nemhuri yangu ndichingotumira zvandienda koposta zvandienda kofunga kupostawo panguva iyoyo but uh, think gore rapfuura iri takazoonesana nemudzimai wangu tikawira ndikati ha baby eh, because like munyika umu kuchechi mufamily chiita tichingoita zviya zvekuti munenge muchingobatsirana muchingotaura muchiita counseling nevamwe because ndiri married for more than 18 years now nemudzimai wandinaye tine vana vedu vatatu so tadaro tikati ah, bebi ko tikangotanga kuitawo kana kapodcast kedu so zvisineiwo ndobva tangoshinga ndobva tatanga kutoita kapodcast ende paya matangira yakatoitaka zvaingotori fane because taitongoita like zviya zvekuti nevana ne vangu tichitaudzana achiti haa no vachiti aiwa dhedi hamukambozviiti haiwa dhedi hamukazvigone chiti no tinozviita vachiti aiwa dhedi haiwa kana hamukambozviiti then ndobva tazviita so zvisineiwo After taita iyoyo shoot yedu yekutanga yepodcast takatanga zvichingori zvimaclip zvataita tiri mumota tiri panze tiri chii tichingoita tiri mumba tichingona ah, feedback yatakatanga kuwana kuvadikani kushamwari even nevamwe vanhu tisingazivi pamessage chavo achitumigwa mainbox and everything ah, maita basa zvamuri kutaura zvekutibatsira ah, maita basa zvamuri kutaura zvakakosha ah, zvamatitaura i apa zvinhu zvatachitoita go through right now nemudzimai wangu kana nemurume wangu ndotatoona kuti ah, zvazviri zvinhu zvekuti tatode information hatinayo takagara kumba but tisiri kuiunza kunze uku asi kuto nevanhu vaitoda kubatsigwawo neinformation iyoyo so uh, sei ndiri kutaura nyaya iyi ndiri kutaura nyaya iyi kuti iwewe panze ipapo iwewe kwauri ikoko iwewe e, munyika mauri imomo kubasa kwauri ikoko kana kuti bhizinesi raukurana iroro unogona kutanga kutogadzira content ipapo ende chandoda kukutaurira ndechekuti content yauchagadzira ipapo pacho pauri papo right now inogona kubatsira umwe munhu wausingafungiri kuti anga achabatsirika necontent iyoyo bo zvinoitika ndezvekuti zvauri kutoita uri kwauri izvozvo ka kune mumwe munhu ari kune imwe mhiri kwenyika kana kuti kune imwe other corner ye, ye world ari kutoda kungozivawo that thing chauri kutoziva ichocho chaunacho iwe chekuti unogona kumudzidzisa unogona kutaura unoziva tichikura uh, kumba ndakakurira kugokwe kumusha kwangu pagokwe gokwe senda tichikura ipapo kwakune vanhu vaiita madesign even unoziva zvekuwelda zvekupisira zvezvo Aita kakugadzira design kana yegedhe, ingave design yewindow frame, ingava design yechii chimwe chaangagadzira nemetal pasina kana mameasurements aari kushandisa, kungoshandisa mind yake nemusoro wake nekutotanga kutodesigner chunhu. Nanhasi variko vanhu vakadaro varimo munzvimbo dzakasiyana siyana. so da kungokusimbisa kuti iwewe wakadaro uchiita necontent iyoyo yaunayo iyoyo unogona kutotanga kungoti pauri kudesigna chinhu ichocho pauri kugadzira chinhu ichocho wototanga kutozviposta payoutube wototanga kutozviposta pafacebook wototanga kutozviposta kwakasiyana siyana uchaona kuti kunotone vanhu vakawanda vachabatsirikana kuburikidza necontent iyoyo kunotone vanhu vakawanda vachabatsirikana kuburikidza nekuona kuti ichi chinhu chinogadzirika so o oh, ichi chinhu chakaita so ah, ichi chinhu chakanaka ndochida ichi then pamusoro peizvozvo uchaona kuti unogona kutotanga kutoattracta macustoma pabhizinesi rako iroro uri kumhiri kugokwe unoona vanhu vari kukufonera vari kuuk ndiitumireiwo gedhi ramao ndaona muchigadzira ndoda kuti munditumire kumusha wangu kumasvingo vamwe vatoti aiwa iwe bhizinesi rako rauri kuita iroro haugoni here kuita kuti e, uye kuno e, undidzidzisirewo vashandi vangu wautoenda ikoko kwakunoita training wotovachaja kuenda ikoko e, gedhi rako rotenga umasvingo uye achaonekwa nanext door wake umasvingo uye next door wake obva atanga kutoti ah iwo gedhi ndakarigadzirwa nemunhu ari ugokwe ari pafacebook apa wototanga kutumira wototanga kushanda bo zvandakaona ka vazhinji vanofunga kuti uh, Kuita mari pafacebook inyaya yekuti unenge une mafollowers mangani, inyaya yekuti une malikes mangani, inyaya yekuti uri kubhadhagwa iwewo naYoutube kana naFacebook kana kuti naTikTok handizivi kuti vanani vamwe vacho handivazivi. But chandoda kuti uzive nhasi kuti ubhadhagwe neYoutube nesocial media hazvinei nekuti une mafollowers mangani. Unoziva here kuti kune vanhu vanogona vane mafollowers kana 10 chaiwo kana 100 followers but pa 100 followers ipapo pane vanhu 3 vakaona content yemunhu iyeye vakafara necontent iyoyo vari 3 ivawo ndobva vaifarira vakatanga omufonera vakamutsvaga munhu iye kuti ari kupi huya kuno utitire zvakati pa 100 chete vavo vamba aona so iwe usadetseka kuti aiwa ha ndiri payoutube hapana achaona kana kuti handina mafollowers kana kuti siyana nazvo hazvina kana nebasa rose vanhu 5 chete vakakuona pacontent yauchagadzira iwewe iri mari inge nebusiness rako iri mari inge nezvaunoita iri mari inge nezvauri kushuvira kuudza vanhu vanhu ivavo ndo vachaita kuti the world yose yekuzive vanhu ivavo ndo vachaita kuti zvose zvauri kuita izvozvo ka zviinde kwauri kuda kuti zviende iwewe so ndinoda kungokusimbisa kuti no Usave worried kuti ha handina eh, mafollowers akawanda ka kuti ha vanhu ndivanini vachandifollowa. No, hazvitomborinei nemasubscribers nema yes zvakakosha kuti uve nemasubscribe akawanda zvakakosha kuti uite womonetize because unenge wakuita kudya kwese wakudya payoutube wodya wodla futi kuphysical ku, ku, business rako so uri kwese unenge uchingoita kwese uchiita kwese so zvinhu zvakakosha izvo zvekuti munhu unge une uh, platform yako yekuti uri kuita showcase to the world zvauri kuita mubhizinesi rako zvauri kuita kubasa kwako and yes muzive kuti handisi kureva kuti ka kubasa kwako ikoko e, wotanga kuita uri pafoni uchifamba nono hazvibvumidzwi kune mamwe mabasa but ndikureva kuti kana riri basa maybe vamwe ibasa rako raunozviitira remaoko ibasa rako rawakagadzira wega ibasa rako rawakatanga wega iwewe usadunga munhu unogona kutoshandisa that information iyoyo uh, yauri kudzidza yauri kuita pabasa pako kutanga kutumira kuvanhu vakasiyana siyana ende zvigoti washandurawo muupenyu hwavo ndotokutaurira kuti inini e, chimwe chinhu chaufanira kuziva futi ndechekuti e, maybe uri kuti haina ndira business aini maybe handina chandoita chekuti vanhu vanoda aiwe utonacho pamwe uri kudzidzisa orit pane chimwe chikoro kana ingave preschool kana ingave crash kana maybe kana kuti wakadzidza unounderstanda mathematics kana uunderstanda history kudarika zvinoita vamwe vanhu vose unoona kushandisa iyoyo chauno understanda ichocho uh, you know, uh, uh, ukatobatsira vanhu ndinonakigwa pane umwe content creator ari kuzimbabwe anonzi uh, nijo kana kuti uh, the slick pastor unoziva pane content yaari kugadzira mazuva ano iri maringe nehistory so unoziva pandakangoiona so im now hooked to that content bcause inondireminder history lessons dzataita kudhara and anozvitsanangura in a way yekuti zvinotongokunakidza kunzwa zvaari kutaura ipapo zviri maringe nehistory so iwewo unogona uchitori wakadzidza zvana oliver twist wakaita literature wakadzidza kuti zvinotsanganikwa sei kana kuti ukaona statement rimwe richibuda so riri kurevei unogona kushandisa izvozvo secontent ugotanga kutobatsira umwe munhu akatobatsirika wotoswera wokutora ah, munhu atobatsirika ka so zvinhu zvinogona kukushandira upenyu hwako zvinhu zvidiki diki ende pauri kutoita zvauri kuita izvozvo zviri kuricha kwakasiyana siyana zviri kuenda kwakasiyana siyana zviri kuenda kwakasiyana siyana and yes kana uchikwanisa kuti uite content yako iri yechirungu zvinokubatsira futi because hausisiri limited kuvanhu vanotaura chishona sezvandiri kuita izvi nhasi unogona kuita kumwe unoita content yakasiyana siyana like inoni podcast yandiri kutaura kana mukakwanisa kuenda kunoiona inonzi real life conversations with israel and vongai mukakwanisa kuenda ikoko tinongotaura nechirungu chete because takati no toda kubatsira vanhu akasiyana siyana vari kunzvimbo dzakasiyana siyana ende ndezviri kuitika right now but iri vlog rangu randangofunga kuti ndidi ndingotaurawo nevanhu ndichivabatsirawo maringe nesocial media ende maringe nemaonero andiri kuita upenyu ende chakanakira zvinhu zvose zveupenyu its all about maopinions umwe nomwe ane opinion yake umwe nomwe ane yake umwe nomwe ane yake dzakasiyana but tose tingotogona kusanganisa maopinions edu tikatobuda nechimwe chunhu chakatonaka chinogona kutobatsira ino vanhu akasiyana siyana so ndangoti ha nhasi because chimwe chinhu chaufanira kuziva futi uh, even kubva kumashamwari even vanhu vasingazivi even vanhu vanoziva ende vanhu vakasiyana siyana paunotanga kuita zvecontent izvi kune vachatouya kwauri woti ko waita seke hauoni kuti wachembera here ini ndakutosvindaa 40 years kune akatowanda aitoti aiwa mani iwa ungada wakazvita kudhara mani iweo izi uri kuitei dei wakaita uri kuitei chii chauri kuita but ndakangozviudza ndikati no no pa40 years ipapo ka that's the right time for me to start because i feel like i have something chandadzidzawo muupenyu for the past 40 years chandogona kubatsira umwe munhu akabatsirika akadochinja upenyu hwake nacho so ndozvandiri kuokuudza kuti iwewe pauri papo chinhu chauri kuita ichocho kubasa kwauri kuita ikoko anything chauri kuita maybe zvakasiyana siyana zvauri kuita izvozvo waane experience pazvinhu izvozvo and experience iyoyo ka inogona iri something chekuti chinogona kubatsira the next person chiona chiri something chinogona kubatsira umwe munhu wauchasangana naye so I'm just telling you kuti ka zvinhu zvekuti unogona kuzviona sezvinhu zvakangochipa chipa but zvinhu zvakakosha zvinogona kuti zvikubatsire kana kubatsira umwe munhu wausingambotozivi ari kwaari uko otoona content yako ototi ah zvinhu izvi maybe pamwe unoziva maherbs for example wakagara nasekuru wako kana nambuya wako wakaudzidzisa kuti ah, ukatora uyu mushonga muti wakati ukanatora namashizha awo ukanosanganisa nemuti wakati zvinogona kubatsira zvisiri zvekuti ubebe e, uri kuita zvemishonga kana zvichi no no just maherbs ukangoti mapiritsi atongomwa angori maherbs but that information iyoyo ukatanga ngotaura nevanhu uchivaudza uchiisa wo declaimer disclaimer kuti aiwa handisi kuti chirega yoenda kuchipatara kana kuti handisi kuti e, itai zvemushonga uyu wandakupai but kana uchida munhu shandisa kune vanhu vakawanda vakakura achishandisa mushonga wakadero but havazi kuti unowanikwa kupi havazi kuti unowana sei and everything so ingori example yandapa zvangu e, yemushonga uyu but kune zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita semunhu zvikatoshandura the next person upenyu hwake so unofanira kuziva kuti even like ndachichaura kuti kuti umonetize payoutube zvinhu zvakasiyana siyana zvaunogona kuita so apa ndatotaura kuti unogona kumonetiza nemafollowers which is something good and unogona kumonetiza futi ne nevanhu vari outside vasiri isiri youtube but vanhu vari kukuona from outside They can start looking for you. They can start paying and subscribing to your eh, videos and subscribing to everything that you are actually doing. Then wotoona ah zvinhu zvatoshandira upenyu hwako wotoona watori pane imwe level so zvinhu zvekuti zvakakosha izvozvo kuti uzviite eh, chimwe chinhu chakakosha ndechekuti vanhu vainditi a ah, aina handina kamera ndoda camera kuti nditange but chausingazivi manje kuti utange social media hazvinei nekuti une camera yakaita sei kana kuti kuti chii ukatarisa mavhidhiyo mazhinji anotoonekwa ane mamillions of views payoutube chaipo autongoenda unotarisa mavhidhiyo akaonekwa zvakanyanya stereki Mazhinji acho mavideo iwayo ka haasimbori mavideo akanyatsoiswa negood quality, haasi mavideo akatorwa nebest cameras. Ingori video yekuti munhu akangoita nefoni yake so ari kwaari ah, ndobva angoona chinhu chakamunakidza ndobva ataura kana kuti akaita chinhu ichocho ndobva atumira pasocial media. That video will go actually very varia viral yotoenda kwakawanda kwawasingafungiri iwewe. Reason why is because iwewe zvinhu zvauri kuita izvozvo pane munhu atongozvida zvakadaro zve because vanhu izvino ukatarisa social media izvezvi gore rino ratiri riri muna 2026 social media yazara neai content ndaiona kune imwe nziyo yaitinakidza i think iri kutonakidzana nhasi inonzi papa uteng ndatevera tevera nziyo iyoyo ndakaita find out nziyo iyo ka iyo yacho iri kundinakidza yaita kuti ndizoziva original song eai version yenziyo iyoyo nziyo iyoyo original yacho yakagadzirwa kare neumwewo muimbi iye zvino kwabva kwagadzigwa imwe nziyo neai yakunakidza kudarika yakagadzigwa kare kune mavhidhiyo vamwe vachitaura nevoice risiri ravo vamwe vachitaura nechi so there is a lot of things that are actually happening eh, on eh, social media zveai nezvinhu zvisiri authentic zviri zvinhu zvekuti ka zviri kukecha vanhu but hazvisi authentic so zvandakazoona manje zvekuti vanhu vazhinji vakubva manje ku that iyoyo mentality yekuda kuona zvinhu zvisiri authentic vakutsvaga content yekuti iri authentic zvokuti ukatoona ah content yagadzwa neai munhu achatonakigwi nayo because anoziva kuti ai is capable of doing anything but chiri more entertaining ndezvekunyatsokuona real people real things being done nevanhu chaivo vanorarama so vanhu vakusiya even youtube pachayo yakutoenda ichitarisa mavhidhiyo iwaya atinoposta payoutube ikangoona kuti vhidhiyo yako ine uai hwakawandisa mukati mayo yakutoibvisa payoutube unotova vakutotumira no no no content yako ah, iyi hatiidi iri repetitive and stuff wotobviswa Reason why? Because uri kungoramba uchiita zvinhu zvichishandisa AI. Haufaniri kuramba uchishandisa AI. Munhu shandisa e, e, iwewe sedunga munhu. Wotoita zvinhu zvako e, just like that. Uchitoita zvinhu zvako zvakarongeka. You be surprised wotoona ah kuto nevamwe vanhu vakawanda vanokuda wakadaro. Ende tiri pakudiwa ipapo. kune vakawanda havachatokuti uri kuitira izvozvo zvandachichataura kuti vanotanga kutokuti aiwa siya izvo mhani wakura wachembera but chandoda kukuzivisa nhasi ndechekuti ziva kuti upenyu ndehwako zvaunoita neupenyu ndezvako as long as usingaite zvinhu zvinyadzi kana kutukirira vanhu kana kudii even vamwe vakada kuti utukirira zviri kwauri but ndingokuyambira kuti siyana nekutukana nevanhu but zvauri kuita izvozvo ka just do for you do it for yourself and do it for that person who is out there who is going to learn from everything that you are going to say so dzingave hama dzako kana dzikasakusapota unoona watsanangura kuti nei wafunga kuita zvauri kuita zvecontent nei wada kuzviita then watsanangurira vamwe vanogona kunzwisisa vamwe vanogona kusanzwisisa zviri kwavari vakasanzwisisawo ee eh, ndizvozvo iwe unongokontinya neupenyu hwako asi wakanzwisisa ini kazhinji like sesu patakatanga zvedu zvekuita content nemudzimai wangu ah taitozvivhunetsa kuti chiti ha vamwe havazvinzwisisi vamwe vanogona kuti ko makumboita sei ko makudii ko zvii zvamatanga izvo but funny enough vazhinji hama dzedu dzinosapota unotoona vanotoona unotoona kuti ukataura neshamwa dzangu ndikasangana nadzo oti ah pai baba muchaura zvakati eh, totoseka totoseka totobva paya so people vakaona kana uchiita zvinhu zvauri kuita zviri right izvozvo vanokusapota wotosapota wotodii wotoenda ende zvandotokutaurirai kuti zvinhu zvekuti zvinoshandira upenyu hwako maonero andakuita upenyu atosiyana maverengero chao neresearch dzandakuita dzatosiyana bcause handichagoni kuti ndingoenda pamberi pevanhu ndotaura zvinhu ndisina kumbonge ndazvinzvera ndisina kumbenge ndazvifunga ndisina kumbe ndambonyatsoverengawo nezvazvo so ndakutanga ndatomboita research ndisana ndaenda unotaura ino ivlog guys chero kana ukava zvandiri kutaura zvisina musoro ivlog ndokuntaura chero pano saka ndechouya ndichaura everyday pane ndangowana mukana nhasi ndiri off ndotouya ndotongosasa tototaura totoita nyaya kana munewo nyaya dzamoda nditaurewo nedzadzo pipe isai mucomment imomo totozikurukura but chanya nyaya huru yandauyira kuti taura nhasi ndeyekuti shamwari uri kwauri koko uchichaira mota yako uchiinda kubasa uri kwauri koko uri kuita chichi Tsvaga kakamera kekuisa padashboard apa uchitaura so uchifamba uchitaura uchitiudzawo nyaya dzako uchitiratidza zviri kubuda uko zvauri kuonawo kwauri ikoko because ndokutaurira uchidriver gonyeti rako iroro kune zvinhu zvizhinji zvauri kusangana nazvo paroad zvekuti ukatanga kutoshaya nesu zvatisati drive mumagonyeti hatomboendi kunyika dzaunoenda uchidriver uchaera iwe but iwe unoenda kwose ikoko uchidzoka uchidii unosangana nevanhu akawanda unosangana nezvakawanda and everything unogona kuuya ukataura experience yako iyoyo ikatobatsira umwe munhu pamwe ndi utoda kutodriver gonyeti but iwewo kunitsanangura nekuona kuti zvinofamba sei zvinonakidza sei ndotosera onda kutoteera onda kutoenda kumagonyeti maybe uri kumacruise ship paunenge wangoita off day yako uri mucruise imomo ukangonzi ya umbozorora utokotongotora guys muno mucruise ship monakidza munomo me muchiita so tichiita so tichiita so totoziva asi andambopinda mucruise ship ini but ndoziva kuti zvinonakidza kucruise ship totoziva kuzvinonakidza so ukauya ukataura chamwari cruise ship tichiita so tichiita so kune vanhu akadai so akadai so dzinoita mari yakati yakati chichichi because dzimwe nguva ka ndega ndimbogona kungoenda pa e, peji re remakambani iwayo makuruship ndotanga kutotsvaga nekuru zvekuruship wesi seni ndobva kuzimbabwe haatombo zvizi zvemvura zvichee zvichitohlira kure but iwe ukatanga kuuya neinformation iyoyo then ndoda kutoziva kuti kunomboitwa nezveke mumakuruship then ndakutotanga kutoteera ndakutoenda ikokoko and everything then uchiposta payoutube uchiposta pafacebook uchiposta patiktok uchi grower community yako kudai uchigrower vanhu vanokusapota nechichichi uchatopedza pamwe wakutofamba uchitenderera uchitsvaga vanhu uchipa vanhu maholiday uchidiidi uchiudiwidi watoshandira upenyu but zvinhu zvawagara uchingoita as a normal day job rako but zvakutochinja upenyu hwako vazhinji vanhu vandiri kuona even pasocial media nechika vachisangana nezvakawanda wanda vazhinji vacho zvinhu zvekuti vari kungoita vasingafungidziri then all of a sudden zvotovaisa pane imwe level ndogona kutaurirai pane umwe musikana so umwe eh, anonzi ha ah, ndakangambati anonzi ani umwe musikana so akagadzira imwe advert achingoti handiri kugadzira uh, uh, kajingu for dr paper patiktok apa e eh, dr paper diririndi ah vanhu vanakigwa nekajingu kaikai Vanhu vanakigwa nekajingo kusvika Doctor Pepa apindira akati no kajingo aka takadaka kajingo ikako Doctor Pepa yakabva yakatora ndobva yatokaita a main e, jingo yavo iri kutonetsa kutodarika mamwe majingo ose avakagadzira why because sisi vakangoona kuti haa ini ndinogona ndine chipo chemajingo Kwakutanga kutogadzira majingu kwakuposta patiktok kwakutowanikwa nevanhu vanoita matiktok kwakutopiwa mamillions of dollars because of that besides chero kana vasina kupiwa mari handizivi but vainzi vakapiwa mari but chero akasapiwa mari but kwatoo nemamakambani atoona kuti a ah, sisi vane voice rinonaka pamajingu avo vachatanga kuvavinga votanga kutovapa vamaoption nemaopportunity ekuti vachitanga kutaura zviri maringe nejingu iroro so zvinhu zvaunofanira kungoonawo munhu eh, kuti zvinogona kubatsira sei muupenyu hwako ya yeah. content creation igold mine guys content creation is a gold mine and uh, kana iri gold mine zvaafanana nesu ndakabuda ambogara mukweko ndichiita goridhe gold iyoyo ka maigona kumbodai moshanda muiwana moitawo futi pamwe apa moishaya so iwe usanetseka kuti haa ndaita content iri hazvisi kufaya sei but chandogona kukuudza kuti ka mugodhi wegori ukaramba wakashinga uri ipapo unoriwana chete goridhe unoriwana chete hapana kwaunoenda nako saka unoramba wakatsika ipapo woramba uchiriwana woramba uchiritsvaga kusvika wariwana goridhe then kana wariwana ka richashandura upenyu hwako ndokutaurira focus on that experience andachikuudza kuti ka zvinhu zvaunazvo zvaunoziva izvozvo muupenyu hwako focus on that wotanga kungodzidzisa vanhu maringe neizvozvo wotanga kudzidzisa vanhu maybe ishoko raunogona kuparidza ine marevelation aunawo iwayo tora murevhu iwoyo ka wotanga kuita iyoyo murevhu iwoyo uchirevhera vanhu uchipa vanhu ino tsananguro dziri maringe neshoko ramwari utoona ah vanhu vakutoteerera because every day tinototeerera shoko ramwari every day totoda motivation yekuhwa kuti mwari ari kuti chii because ndikaverenga ndega dzimwe nguva bhaibheri dzimwe nguva handirinzwi nemunzira iyo yawanzwa nayo iwe but pandoverenga ndozohwa iwe uchitaura ah ndobva ndatoona kuti maybe nda zvandawaunzwa ndanzwisisa kana kuti ah maybe zvandanzwa zvisizvo ndofanira kuzvishandura zviinde kunzira iyi so sedunga munhu Ziva kuti ka iwewo pachako ipapo utori content inogona kutobatsira umwe munhu. Iwewo pachako ipapo uri content zvauri kuita izvozvo une mudzimai wako muchitamba ukatarisa izvezvi pasocial media kune lot of couples dziri kuita millions of followers vatova mainfluencer vanenge vachiita zvakaita but ukatarisa kuti vanenge vachimboita nezvei they're just playing around nemudzimai wake vachingotamba vachifara nemudzimai wake vachidii vachidii that on its own its content vanhu vanotoda kungoonawo vanhu vari kufara vachiita majokes vachidii vanhu people want to just laugh one here and there i can tell you unozaka ndichikura kuchikoro ndanditori nemabhururu angu ekuti izvezvi vanhu vavode vakatora makamera chero right now vakatora makamera ka tosera tichiseka Boss they will be making you laugh left right and center. Tiri kuchikoro uku takagara ha unenge uchingoseketswa chete. Teacher akangobuda mafane kuseka motokora kutodzidza muchingoseka ne, ne team iroro randaidzidza. Ndakadzidza ne boys I think primary boys ku secondary. Me muchingoseka chete the unoshawa kuti content iyoyo yaibva pai mumusoro mawo. So that on its own kungotanga kuunza content iyoyo uchingotaura nevanhu just in general. kumhuri kwako ikoko unoswera kuti vanhu vachingoseka haurombozvifungo here kuti ko ndikasetsa vanhu vepamba pangu vekunze kwenyika vangakuona kuseka we vanotoseka because as long as zvichisetsa zvinosetsa yes kune kuseka kwekuti unokosekawo nekuti haa zvatauka kana namunhu andoziva but kune kuseka chake utoona kuti vanhu ari kutonakirwa neni ndizvo zvandikotaura ka unonakidza vanhu vanhu unakigwa vofara motoenda kune rimwe level Ah, so guys ka handichange ndichouya every day ivlog rangu randatotanga ndototanga nhasi irori vlog iroro raisrael ndikuto asi izvezvi soita vhidhiyo ke handisati ndatovhura peji racho but pandiri kupedza kuita vhidhiyo iri ndakutonovhura peji because ndangozvibvunza ndikati ko chinondikonesa kuita sei kamera ndinayo nganditaure ka ndikobatsira umwe munhu ende izvezvi ndatokubatsirawo ipapo auroora usati bvuma ndakubatsira but ndakubatsira utoziva toziva ndatotaura ndakusimbisa because izvezvi wanga uripo uchizvivhunza kuti ndoita ikonti ndika ndorega ita hapana kana anokurambidza hapana kana chaunobva ukadiwa ndizvo ukasadiwa ndizvo ende ndokona kuudza futi kuti ka kune vakawanda vachataura uh, even pasocial media ipapa anenge achikomenta zvinhu zvakadhakwa Siyana nazvo, hazvina zvanokuchinja. Haandizivi mumwe, vamwe vacho hatombondizive. Saka vanonzva chero vakandituka pasocial media, hapana chandobva ini. Tukwa nemunhu wandisingazivi, zvinondibatsira chii? Yes, zvinogwadza kutukwa chituko chituko, unotochinzwa but ah, kana chisina zvachinondishandura kana andisiya ndiri mupenyu. Handizivi nziyo yatoibwa kana ndasiyiwa ndiri mupenyu, wandigonera zve. Ndoo Mwari zvakatosikira kuti kana ndiri mupenyu ndofanira kuuya ndototaura zvandiri kutotaura izvozvi ndotobatsira umwe munhu as long as ndiri mupenyu chete ka ndofanira kutobatsira umwe munhu so chakakosha upenyu unoziva like andachambotaura yaye kuti even kana une kabusiness kako E, kudhara ndikokupa chete kuti ungoziva zvinhu maitiro azvo kare e, kuti uite advert one advert yekuti maybe company ida kuita advert zvaigarirwa mameeting nematare nematare kuti paitwa one advert paitiwa pogarwa potsvagwa makambani akasiyana siyana voisa quotation and i can tell you kubva kare ikoko anga ari mathousands and thousands of dollars Kuti ungozikamwa chete kuti ava vanogona kugadzira content yemaadverts iri like a media or an advertising kwaito nemaadvertising agencies and everything nhasi ariko but kareko vaitongozikamwa kuti ndo vanongoita zvezvozvo ava so it was very expensive kuti munhu aite advert yebasa rake kana kuti yekambani yake kana yeniche it was very very expensive reason why because content yaiveko yanga iri zvazviri limited kwakusina vanhu vakaita sana youtuber vanogona kudii kungokubvumidza kuti ugadzire content yako so ndikuedza ngokudza kuti gore rino 2016 2026 zvichienda mberi shandisa youtube kuti uite content advertise uite advertising marketing ebusiness rako for free usina kana chaunobhadhara cha, cha like ndakuudza kuti kare zvaidhura izvi kuti uinde pasocial media wotanga kuparidza zvako wotanga kuita advert yekuti unotengesa hembe a ah, ndinogadze ndine nyama kubhuchari kwangu yakadai so yakanaka advert iyo mama thats why wozoona mamabusiness kare vavasingatombo advertise a ah, mototi hasati amboona advertise yecompany zvaidhura saka vaingoshinga ngoshanda nezviripo But now it's very cheap. You can actually go on YouTube and make an advert that will reach out to, you know, to millions and millions of people and give you millions of millions of dollars in business. But wangoisa pafoni pako apa nefoni yako yawakatenga kare e, data rako free wifi yawasangana nayo uminzira hauna kana cost inoshamisira yawaita other than time yawaspenda e, senguva yadapedza inona mheno kana dzatoo kana 30 minutes tichitaura pano so ndiri kuedza ngokusimbisa kuti ka izvezvi is so cheap like i can tell you futi ka besides kuti zviri cheap kuita content youtube pachayo youtube ndinoda kuti muine munogoogla mastatistics kana isiri panumber one iri panumber two pema zvinhu zviri kuonekwa kuti kare kwaingovanana nenetflix nechii nemamacompany but iye zvino youtube is overtaking all these other platform neviewership chete I can tell you kuti inini chaiye kumba kwangu pano maonero andoita youtube adarika maonero andoita netflix every time ndikauya pano hazviiti kuti ndikonoona tv ka ndorega kubaya button reyoutube patv ipapo uimizi usei kuti content yakuonekwa payoutube ka yawanda kudarika panetflix vana netflix reason yekuti vana netflix vanhu vasanyanya kuona ipapo bcause netflix one ine makam vanhu maati ainobvumira kunge varipo ipapo inewo mamovie ainobvumira nestandard dzavanobvumira kuti dzinge dziri ipapo youtube inonzi suku zonke amene inonzi bamba zonke youtube zvose zvirimo imomo zvinonakidza zvisinganakidzi chi iwe chako kuita selection yako uchichuza chete You'll be spoiled for choice but unochuza wega woti izvi handidi izvi ndoda kwete kuti ufoseredzwa zvausingadi chi handika unge uchichuza wega haa payoutube woona kuti auyu content ndoida iye uyu womusubscribe uyu handimudi womusiya uchingodaro but ndo zvasiyana manje nana netflix vane zve zviri overproduce vanhu havachadi mavhidhiyo ekuti akanyanyokuitwa overproduce tereki quality yacho yakanyanyopfurikidza maquality anozikamwa nevanhu vanhu havachadi izvo vanhu vangoda quality yekuona kuti vanodzidza something kune zvinhu zvawataura izvozvo vanhu vanoda kungodzidza kuti ha nhasi ndanzwa zvataurwa naizi hai zvogona kundita kuti ndimboitawo ka change focus zvandibatsirawo apa apa neapa neapa wotobatsire kana munhu otoenda tatoita zvimwe tatoune imwe level so guys haiwa ha kana ndakungokumotivheta gore rino ka chandingaita ka kuti munhu inda unoita content tanga utoita content izvozvo yes ungonogona uchinyara uchi aina ndiri kuenda kunoonekwa nepavanhu but chandogona kukuudza ndechekuti ka paunenge one kamera yako uri kwauri koko uri wega ndiri ndega right now munhu hapana munhu aripo ndikutaura chiita zvandoda chiita chero magetsa chero chii chero hapana ndangotarisa kumasure kwekamera hapana anombondiudza kuti uri kuitei sa unongoita zvinhu zvako wega uri pako wega pari kapa comfort space pako pekuziva kuti wega kana uri papo ka unogona kutaura ukataura uchiita zvose kusvika wakufila kuti ihave actually said what i wanted to say then wosiya woposta then worega youtube wotenderedza vhidhiyo matenderedzero ake ende chandoda kuudza mazuva ano youtube yakasiyana neyoutube dzaiko kare Iye zvino YouTube ukatumira video yako kwakungoshanda maalgorithm video yako vanhu vakaiona vakalike izvo guys muchitoona vakachingo like une commenta zvinoita kuti chuchuba aone kuti muri kufara nezvandataura uitenderedza uendesa uko neukoko hazvisirina basa nekuti ndine masubscriber zero like iyoyo channel ine zero nhasi but youtube can start kutenderedza video iyi nealgorithm chete kuti vanhu vanotakirwa nezvechete a ah, youtube inotofara because youtube chainoda ndechekuti vanhu chi vawane chekuona chavanogona kuti ha uyu munhu uyu ha zviri kunakidza vanhu ha rega tiite kuti vanhu because zvinoita kuti vanhu varambe vari payoutube ende youtube ndo zvainoda zvevanhu vanoswera vakatarisa youtube haidi kuti vanhu vamboenda kufacebook haidi kuti vanoenda kutiktok kana vaenda kunetflix kana kuamazon prime kana kudisney swerai pano payoutube ende ndokwairi kutoenda ndokwairi kutoenda content economy guys uh, its billions and billions of dollars and i can tell you kune vanhu vakawanda varita mari nekungogadzira tongoti uri teacher uno subject yaunonyatsoziva ndomene instead uchidzidzisako chikoro kwako kana kucollege kana kuuniversity chitora futi that same content iyoyo wotanga kugadzira macourse ako wocreata youtube yako yekuti unenge uchingosheya nevanhu nevanhu vako kana kuti kuita iri webina ndo zvimwe zvekuti vanhu havagoni kuzopinda vasina kubhadhara Woita webinar yako wotanga kutsvaga mastudents through YouTube, social media. Ukawana 10, 20 ukavachaja tongoti 50 pounds for 3 months kusvika wanyora maexam munhu vanhu uchivadzidzisa. Munhu obhadhira 50 50 50. Chimbozvifunga kuti imari mastudents anokuziva unotoziva kuti mastudents aya zvinenge zvinowanetsa bho zvinenge uchivaona kana ndiwatidzidzisa unenge uchitiziva kuti haiziya apa panomunetsa ndovanotanga kutongoti israel ndine kosi yandiri kuita iyi ratidza mabhururu ako neni ndotoziva mabhururu angu akatodhakwawo asiri kuziva zvekufamba sei totosera tatobhadhara 15 pounds iyaya e, takutouya koko pasocial pa media pako e, pawebina uchitotidzidzisa zvako totodzidzisa within three months takutoziva kuti zvofamba sei takutonopasa so unenge watocreate a course that you can actually market on youtube and you don't need to have a thousand or million subscribers dzinodiwa yes kuti uve monetize payoutube unoda think about a thousand uh, subscribers neabout 4000 watch hours ndozvaunoda but still uchida zvinhu izvozvo ka unogona kuti ukwanise kuti utoita even usina izvozvo zvandiri kutaura izvi unokwanisa kuti utotanga kumonetiza youtube page rako usati wambosvika ikoko not kuti uri kubhadharwa neadsense yeyoutube no uchibhadharwa nevanhu venyama ve vari kunze bcoz isusu patinokuona uchitaura zvandoda takutokutsvake ah, there's a lot of time dzekuti ka ndakatoita kureach out kuvanhu vefacebook anenge asombona mafollowers but angoenda ipapo akataura ndine product yangu yandikutengesa inoita zvakati nezvakati ndotofara neproduct yake ndotoreach out ndototenga kune mafesi vamwe vanogadzira masutu kune vanhu vanogadzira zvakasiyana siyana vanotengesa hembe chichi haana mofolas akawanda but ukaona sutu yaari kusona achigadzira unotokuona wega kuti munhu uyu mafolas ake acharamba achiwanda because ini ndichipfeka sutu iyoyo ndichatanga kutaura kuti aiwe ndakaitenga una nhingi ndopa uyu a ah, nhingi kayo nakomenta kana waona munhu akapfeka so guys hatiite content 2026 hatiite content izvezvi ndichadzoka next year eh, ino tombo revisita video ino totanga kutaura kuti guys vakatanga ndevapi vasina kutanga ndevapi but one andinoda kungo kutaura kuti ah, it doesn't matter the age yako ungaone 50 years 60 years 70 or kana 90 years zvinonge zvichiri kugona kutaura pavideo sekuruka taurai pavideo tiri kuda ngano dzenyu toda wisdom yenyu yamunayo for 90 years ndokutaura ndira sekuru wangu inino ane uma 70 years ndotozvifunga kuti chatovatumira kamera sekuru haa sekuru wangu siteke vatumira kamera ndoti sekuru gadzirai content sekuru gadzirai content zvamee muchiita muchiswera muchirima musakura ikokoka content iyoyo inogona kutondishandura upenyu hwangu inogona kutoshandura someone else because what it is zvamuri kutaura ipapo ka ini ndega ndasingazvizivi bcause mazuva ano zvasiya nekare kuti taita munogara padare totanga kutombotaura tsaruka sekuru acho mutsaringo damuzukuru panze apa unodai so unodai so mudzimai unomuchengeta so murume unomuchengeta so e, vana unovachengeta so it all those information sometimes hatichina access yethat information so the only way you can get this information is online like say this is for couples marriages and relationships techingotaura zviri maringe nemarelationships yes kutone vamwe vanogona kuti aiwa zvamutaura we don't subscribe to it but that's okay because your opinion yedu ivo your opinion yavo but what i can tell you kuti opinion yangu inini ka itode vamwe vakawanda vanosubscribe to that opinion and opinion yako iyoyo kutoone vakawanda vanosubscribe to that opinion so chakangokosha ndechekuti maopinions acho iwayo ose ngatimaunzei apo then muno munhu ari ku achingochuza yake ai ndoda opinion iyo ndoda iyo ndoda iyo ndoda iyo totenda thats why uchiona tichizoenda unovhota unotoonawo kune vamwe vanotodawo politics anotoda umwe umwe we anoda waanoda umwe anoda waanoda ndotila kutaura mazita but rimwe zuva ndotaura bhozi ka musi uno uyu mudzimai wangu akatondibvumira akati haa chero zvepolitics chero kana uda kupinda pinda saa ndakutopinda ndikutogona kutopinda ndikutofunga mai hezvino chingondinetsa chekuti ka kana ndichipinda ndopinda ndichipinda ndiri kudivi ripi rani ndo ndo ingori dambudziko rangu chete for now ndozvikundinetsa kuti ndopinda ndiri kubato ripi saka ndinombofunga kuti ndotanga rangu here kana kuti ndongojoina mamwe ariko ha kaiwa kana ndingotaura zvangu guys kuti ka even chero uri da kupinda mupolitics imomo tanga kugadzira mavhidhiyo uchitaura chakanaka nechakaipa chikuitwa nehurumende uchisheya chavari kugona uchisheya chavari kukoniwa uchisheya iwo that information iyoyo ka icontent totoziva kutoti wo kuconstituency kwenyu koko vari kumboitei bo dzimwe nguva kwedu hapana chiriko dzimwe nguva kukondisioni kwedu ka hapana chavari kugadzira so tikatoona kuti kwako ikoko kwauri ikoko ka vari tomboita zvimwe zvinhu nemusoro togona kutofara kuti tiwe ikoko toti ah at least ava ka zvauri toita zviri tomekawo sense so guys just do something tanga kutoita something pa youtube ipapo unotochinja upenyu hwako so chandoona ngokuudza shamwari like pandachataura paya nchiitika kana une business rako tanga kutoposta ingave buchari uchiseta nyama yako wakaishuwa nice nice vanhu ka vanotouya bcause zvinoitika ndechekuti ka vanhu mazuva ano havachangotengi njengo kuti andakotenga ah, vakuda tanga vaziva kuti munhu wacho watombotenga ndiani otoona vanhu vakuenda notenga ikoko based on kuti ndiani ari kumbotengesa so ndii zvekutotanga izvo zvekuti ka tanga waona kuti iwewe e, content yako yauri kugadzira ndekupi kwaunogona kuendesa wotoendesa ikoko wotanga vanhu vanotanga kukuziva a ah, uyu anotengesa nyama anotengesa mabhero uyu anotengesa ah, zvekuwelda uyu anotengesa zvinhu zvekuveza anotengesa zvemasculptures each and everything chauri kutogadzira ichocho put it on social media you'll be surprised kuti vanhu vari kutotsvaga kuti vochiwana kupi chinhu ichocho ndonakigwa dzimwe nguva unoziva ndichiona mavhidhiyo anogadzigwa nevanhu vekune dzimwe nyika dzakafanana nigeria vanoita hameno maomesera vanoita fish so miramba vanobata miramba voiomesa ende maomesero avanoita so miramba iyoyo ka vobva vaiomesa hamene yakarola yakatenderera chii votanga kuzoitengesa kana yakaoma ende vanoona macustomers all over the world because its actually a delicacy yekuti vanhu vekunyika idzodzo vanotoziva kuti this delicacy iyi inonaka ende tinoida fish iyo yakaomeswa and everything so iwewe unogona kutoona zvinhu zvaunotoita unoziva kuti matemba anoomeswa sei whatever iti zvaunoita kana kuti chii nikupa example iyoyo yefish iyoyo Just do it mufushwa chero izvezvi tonaitola mufushwa so watakavirigwa nomubhururu wamadam wangu paanga akatravela unogona kuto nakuziva kuti mufushwa unogadzwa sei mai wangu waisota mufushwa umwe kuti wangu wakaipa deva rapenyu angadai watogadzira content so yemufusho mufusho uyo wauri kugadzira ka tanga kutoita content around mufusho iwoyo then otanga kutoita mufushwa otanga kuti ah ndimai mufushwa kana kuti sekuru mufushwa yes pakutanga vanhu achatoseka achiti ah sekuru mufushwa adzopenga adzoita zvemufushwa after watanga kuita mari manje otenga ane chirori chako chakanzi mufushwa enterprise vanhu vakuti aiwasva kumufushwa wekubhadhara ndo vanenge vatoo makastoma ako so ndo vanongotaura kuti ka zvaunoita izvozvo chashinga kungoramba uchizviita ende pasamboita munhu anokupa barrier to entry kuti aiwa zviitiwo izvi aiwa social media aiwa haiti youtube haiti usaite kana kuti inorema kati haitomboremi unongoinda wotanga kutaura ende uchitaura zvaunotaura izvozvo zvichatofadza vanhu ende zvafadza vanhu uchatoona kuti ine vanhu vakawanda vanogona kutanga kutokusapota based on what youare saying on social media so guys kana mamusati masubscribe apa vlog rangu rineri please just subscribe and share this content maybe une shamwari yako auda kungomotivatawo kuti atange youtube atange kana social media chingomotivatawo chingomotivatawo manje manje ndichatanga kutoita malesson ndichitobatsira vanhu kuti vanomonetiza sei vanogadzira sei mathumbnail vanogadzira sei chichi zvakawanda wanda zvatogona kutodzidzisana zvikatokushandura upenyu hwako so guys musambotoswera muchitombo uh, garira nguva like nguva yose yanoswera iwe uri patv e, uchingoita dzimwe nguva zvinhu zvisina chingozvidedheketera kana one hour chete vhidhiyo inoyo pamwe yakareba about an hour or less maybe 40 minutes or 50 minutes i don't know but usati watombodii chingozviitawo nguva yekuti unogona kungoti just a few uh, uh, minutes dzaunongodedicata muupenyu hwako kuti haiwa rega ndimbotaurawo nezveichi chandiri passionate about youll be surprised kuti chinhu ichocho chauri passionate about ka chichange chichitobatsirawo the next person the next person ariko chotokubatsirawo utoona kuti munhu atobatsirika

yasiyanzi mukaona facebook ndowakuti unogona kuti uninde kusouth uchidii but kana uchigona kutoenda kusouth ko kunoita mari enda kusouth for now chakakosha vhura peji rako tanga kuita zvaunoita build macustomer build mafollowers then after that zvekuzomanitiza nemafollowers tozozviona zvekumanitiza nema inonzi youtube kana facebook unozozviona palater but for now tanga tanga chete kutanga kutoita zvinhu zvako then uchiitomanitiza maybe nevanhu vari kuda business rako kana vari kuda zvauri kuita kana vanongofara newe umwe anogona kungofara achikuha uchitaura kuti a ah, uyu munhu anotaura zvakanaka ndoda kuti azoitawo eh, mc pamuchato wangu kana ndoda kuti azoitawo maybe ambouya amboitawo speech kuvana vechikoro kana kupi nezvaarongotaura mwana unongofara neizvozvo chete hada kungoti auya azombomotivhetawo vashandi vangu kubasa so it doesn't matter kuti uri kupi kana kuti chii chakakosha just start to do something and before you know it that something ka chinogona kuchinja upenyu hwako or going to change you know the next person so chekutanga maybe chandingati unotanga sei izvezvi ka Focus on that content uh, or that topic yaunonyatsoziva very well yekuti unogona kutora you know, nguva kana 10 20 minutes uchingotaura pasina ari kukubvunza kana kuti chii uchingotaura uchibatsira vanhu that topic that you are passionate about focus on that kana iri business focus on that kana iri anything chauri kuda kutengesa focus on that before you know it you'll be seeing kuti ah, watoone vanhu vakawanda vari kutoda kungozivawo maringe nezvauri kutaura izvozvo

Don't focus on that. Yes, it's, it's gonna be important uh, in the long run, but for now don't focus on that. Ukaisa kamera yako ungoita nayo iri padhuze and unoziva nzvimbo futi zvaunofanira kuziva kana uchishandisa kamera tongoti iPhone. Yes, kamera yekufront uku inoshanda but haikupi best quality. Saka unofanira kudzidzira kuti ushandise kamera yekuseri. So which means kuti unenge uchitaura but usingazvioni iwewe. kana uchigona kuti uise mira hako apa uchiona pamira woisa kamera pamberi pemira kudai so yakadai so uchishandisa kamera iyi kai zvinhu zvinogona kubatsira because chakakosha kamera yekuseri inokuburitsa better quality then wapedza kuitawo better quality yevideo you need also better audio kune zvakawandawo zvimamicrophone zvidiki zvimawireless vanogona kungoshandisa because munhu kazhinji akawa audio isingaiti zvakanaka ka vazhinji vanogona kusaramba vachiona zvaunge vachitaura because audio yacho inenge isinganakidzi kuteerera so zvinhu zvakakosha zvekuti ungozvifokasa because audio ikangonaka kazhinji because zvinhu zvekuti kana iri seyoutube mazuva ano ndotoplaya ndiri mumota youtube ichingorira dzimwe nguva ndisingatombotarisi kuti ndiana kutaura kuti ari kuti chii but ndichingoterera chete information yauri kundifidha nayo so zvinhu zvekungokosha kuti audio yako inge iri crispy and good and good quality i hope yangu audio iri good enough for you guys so guys ndozvanangotanga this for my first episode uh, for this israel sundawo vlog handizivi kuti ndichati chiko izi vlog izi vlog i think but i think israel sundawo vlog will be the best israel sundawo vlog da kuisa vlog kumberi so that zvino ndipaka freedom kuti musi ndikada kutaura nechirungu ndotaura kana kutaura neshona ndotaura ndada kutaura zvandataura ndongotaura because guys kwatiri kuenda ukoko munhu iwawo nepersonal brand rako Ivawo nezita rako rekuti you can actually go kwawaenda uko vanhu vatokuziva kuti ah ndiye nhingi uyo anoita zvakati. Chikoita zvaunoda ungozikamwawo nazvo then zvichikuchengetera mhuri yako zvichikubatsirawo mhuri yako muupenyu hwako. So guys handingohwa kuti angoramba achitaura but I think at some point unofanira kuzorega because vanhu vanozoti ah ari kutaurisa. but guys i hope mazvinzwa see you in the next ndichazama kuti at least ka uh, at least once every week or twice sevlog ka chero every day ndogona kuzviita but i think nenyaya yekubasa nechichi ndingofunga kuti maybe kana kuti ndikaita minimum once or twice a week ndofanira kuuya futi guys ka ndichitaura nemi nenyaya dzimwe nguva ndiri panze apo dzimwe nguva ndiri pamba ndichingodaro pane ndangowana kamukana ikaka Ndechitoita vlog ichikuudzai dzimwe nguva ndogona kungokuudzai nhasi ndaswera ndichiitei ndotongokutumirai mongoona kuti ndaswera ndichiitei totongoseka topedza zuva rotofamba so guys hatitangei hatitei youtube hatitei mari payoutube gore rino ra 2026 thank you so much uh, for watching have a great day